Shwmae, a chroeso i Prifysgol Caerdydd. Fy enw i yw Oakley. A fi yw Megan, a dyn ni'n gweithio i Undeb Myfyrwyr Caerdydd. Dyn ni yma i ddweud wrthoch chi am Undeb Myfyrwyr Caerdydd, sydd wrth galon bywyd myfyrwyr ym Mhang a Dydd. Mae rhagor o wybodaeth am bopeth rydw i'n mynd i siarad am heddiw ar gael ar ein gwefan, www.cardiffstudents.com. I ddechrau, dyma fideo byr i ddangos i chi beth dyn ni'n ei wneud. Cyn gynted ag y byddwch yn cofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn dod yn aelod o Undeb y Myfyrwyr, ac yn rhan o gymuned enfawr o 30,000 o fyfyrwyr. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd wrth galon bywyd myfyrwyr ym mhrif ddinas Cymru. Mae hynny'n golygu bod yr UM yma i gefnogi myfyrwyr i ffynnu a'u cynorthwyo pan aeth pethau o le. Mae hyn oll o fewn amgylchedd diogel a chynhwysol lle gall myfyrwyr fod yn nhw eu hunain. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn gyson wedi'i bleidleisio fel un o'r dau undeb myfyrwyr gorau yn y DU yng Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr What Uni. ac mae yn y tri uchaf am fodlonrwydd myfyrwyr yn y du. Oeddech chi'n gwybod bod Undeb y Myfyrwyr wedi arwain gan fyfyrwyr? Bob blwyddyn rydym yn ethol swyddogion sy'n raddedigion ddiweddar neu sy'n fyfyrwyr presennol sy'n cymryd amser allan o'u hastudiaethau i gynrychioli materion a syniadau sy'n bwysig i'n haelodau, sef chi. Dyma eich swyddogion sabathol ar gyfer eleni, a gallwch ddysgu mwy am eu gwaith ar cardiffstudents.com. Rydym hefyd yn ethol swyddogion ymgyrchu, mae'r rhain yn rholau'r rhan amser wedi'u cyflawni gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli ochr yn ochr â'u hastudiaethau. Maent yn cynrychioli grwpiau ac yn cynnal ymgyrchoedd sy'n buddio myfyrwyr. Dyma swyddogion ymgyrchu eleni, gallwch ddysgu mwy a chysylltu â nhw drwy wefan yr Undeb Myfyrwyr. Rydym wedi ein lleoli yn Cathays ac ar gampws Parc y Mynydd Bychan. Os ydych yn cwtshïs, rydym ar Blas y Parc, gyferbyn â'r prif adeilad. Gallwch ddod o'n hyd i ni tu ôl i Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr. Gallwch hefyd gael mynediad i'n hadeilad yn Cwtshïs o Heol Senghennydd, drws nesaf i Abacws a Gorsaf Dref Cwtshïs. Os ydych ar gampws Parc y Mynydd Bychan, ewch drwy adeilad Cochrane i lolfa IV a gwelwch Undeb y Myfyrwyr ar y chwith.
Rydym ni yma i sicrhau bod eich barn ar y Brifysgol a materion ehangach yn cael ei chynrychioli. Os hoffech chi ein helpu ni i sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed, gallwch chi ymgeisio i fod yn aelod o'r Senedd Myfyrwyr neu'r Pwyllgor Gweithredol yn ein hetholiadau hydref. Caiff yr etholiadau ei chynnal dros wythnosau cyntaf y flwyddyn academaidd, felly os yw Democratiaeth yn apelio atoch chi, edrychwch ar ein gwefan am ragor o wybodaeth. Gallwch chi hefyd gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd dros y flwyddyn, fel bwydo eich fflat a chymorth adolygu. Ffordd wych arall o sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed yw trwy dod yn gynrychiolydd academaidd fyfyrwyr. Mae gan bob blwyddyn o bob cwrs eu cynrychiolwyr eu hunain sy'n casglu adborth ac yn siarad â staff y Brifysgol am yr hyn sydd modd ei wella. Trwy ddod yn gynrychiolydd, gallwch fod yn gyfrifol am newidiadau allweddol i'ch cwrs, sy'n sicrhau profiad gwell i bawb, a datblygu eich sgiliau arweinyddiaeth ar hyd y ffordd. Mae hefyd yn edrych yn wych ar eich CV. Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy, siaradwch ag aelod o staff yn eich ysgol, neu cysylltwch â ni yn Undeb y Myfyrwyr. Mae cymaint o ffyrdd gallwch chi wella'ch profiad yn Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys cymryd rhan yn ein cymdeithasau a'n clybiau chwaraeon niferus. Beth am gael golwg arnynt? Mae Urdd y Cymdeithasau yn gartref i dros 200 o grwpiau myfyrwyr a chymuned o dros 7,500 o fyfyrwyr. Gall fod gymdeithasau'n seiliedig ar gyrsiau i chi ymuno â. Neu gallwch ddod yn aelod o'r grwpiau amrywiol eraill sydd gennym i'w gynnig. O gorau i bopi, dawnsio i gemau cyfrifiadur, beth bynnag yw eich diddordeb, mae yna rywbeth i bawb. Dyma'ch cyfle i fwynhau a rhoi cynnig ar rywbeth newydd, neu barhau â diddordeb presennol. Mae'r Undeb Athletau yn gartref i dros 70 clwb chwaraeon, gyda 5,500 o fyrwyr yn cymryd rhan. Mae'r clybiau yma yn cynnwys amrywiaeth eang o chwaraeon, o gampau unigol i gemau tîm, tu allan a thu mewn, o chwaraeon dŵr i karate a llawer mwy. Gall chwaraeon fod yn rhan fawr o brofiad myfyrwyr, ac mae'r dewis eang o glybiau yn golygu bod gan bawb gyfle i gymryd rhan. Uchafbwynt y calendr chwaraeon yw twrnament Varsity Cymru. Dyma'r digwyddiad chwaraeon myfyrwyr mwyaf yng Nghymru, ac mae'n cael ei gynnal bob gwanwyn yn erbyn Abertawe. Mae mwy na 40 camp yn rhan o'r digwyddiad a gallwch gymryd rhan neu dod i gefnogi. Mae awyrgylch gwych i'r dydd, Felly os ydych yn cystadlu neu'n cefnogi, mae'n ddiwrnod anhygoel. I ddysgu mwy am glybiau a chymdeithasau, dewch i'n Ffeiriau Glas. Ond peidiwch poeni os na allwch ddod ar y dydd. Mae'r holl wybodaeth hefyd ar gael ar cardiffstudents.com. Os nad oes unrhyw beth o ddiddordeb i chi, pam ddim sefydlu cymdeithas neu glwb chwaraeon newydd? Gall unrhyw un ei wneud, dim ond 20 aelod sydd eu hangen arnoch. Mae ymuno â chlwb neu gymdeithas yn ffordd wych o gwrdd â phobl ac adeiladu eich cymuned yng Nghaerdydd. Dewch i gymryd rhan!
Rydym hefyd yn gartref i Ro Gynnig Arni, sy'n ffordd wych a rad ac am ddim o gymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae yna lawer o sesiynau blasu ar gyfer clybiau chwaraeon a chymdeithasau yn y tymor cyntaf, a theithiau a phrofiadau ledled y Deyrnas Unedig drwy gydol y flwyddyn.

Mae ein tîm gweithgareddau yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli lle gallwch chi roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned a ddatblygu sgiliau newydd. Mae yna llwyth o brosiectiau i chi gymryd rhan ynddynt, fel ein menter amgylcheddol a chasglu sbwriel, Clean Up Cardiff. Gallwch chi hefyd wirfoddoli trwy ein gwasanaethau dan arweiniad myfyrwyr sy'n darparu cefnogaeth i fyfyrwyr eraill. Ewch i ein gwefan os hoffech chi gael mwy o gwybodaeth. Mae gennym ystod eang o gyfleoedd cyfryngau myfyrwyr i chi gymryd rhan ynddynt o fewn newyddiaduraeth breintiedig a darlledu. Ymysg ein cyn-fyfyrwyr cyfryngau myfyrwyr, mae Sam a Danny o Radio Un y bbc. Felly os hoffech chi fod y seleb nesaf, cysylltwch â'n tîm gweithgareddau. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd yn falch i fod yn sefydliad dwyieithog ac rydym yn gweithio gyda'n His-lywydd y Gymraeg llawn amser hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Mae YMCC, ein hundeb iaith Gymraeg o fewn Undeb y Myfyrwyr, yn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn cael eu cynrychioli. I ddysgu mwy, ewch i ein gwefan. Mae'r Siop Swyddi yn cynnig cyfle i ennill arian wrth ddysgu. Mae'n wasanaeth recriwtio am ddim sy'n cael ei redeg gan Undeb y Myfyrwyr, wedi deilwra'n benodol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

gallant eich helpu gyda materion tai, gweithdrefnau dysgyblu academaidd, iechyd a lles a mwy. Mae ein fanylion cyswllt cyngor i fyfyrwyr ar ein gwefan. Fe welwch chi lawer o lefydd i astudio yn ein hadeilad ar gampws Cathays. Mae'n lolfa myfyrwyr 24 awr yn lle perffaith i astudio a threulio amser. Mae gennym ddiodydd poeth am ddim a llwyth o gemau yma. Mae ein hail lawr hefyd yn gartref i'r Taf. lle gallwch gael bwyd drwy'r dydd, neu byth yn cael coffi yn Starbucks a chinio yn ein cwtsh. Mae hefyd gennym ap lle gallwch archebu bwyd a diod yn syth i'ch bwrdd. Mae ein llawr gwaelod yn llawn siopau a busnesau bach. Os ydych chi'n chwilio am rhywle i fwyta, siopa bwyd gyflym, neu os ydych chi eisiau cael gafael ar nwyddau Prifysgol Caerdydd, mae gennym ni bopeth. Dyma hefyd lle dewch chi o hyd i Cardiff Student Letting, ein hasiantaeth gosod eiddo. Gall ein tîm ymroddedig eich helpu chi a'ch ffrindiau i ddod o hyd i'r tŷ perffaith. Rydym yn cynnal y nosweithiau myfyrwyr mwyaf a gorau yng Nghaerdydd yma. Mae gennym ni ddigwyddiadau nos anhygoel wedi trefnu ar gyfer chi'r glas hwn, o nosweithiau thema i'r clasuron. Bob dydd Mercher yn ystod y tymor, rydym hefyd yn cynnal ein noson clwb eiconig, YOLO. Rydym hefyd yn gartrefu haws, Noson Glwb i Bobl Cwiar, ynghyd â llawer mwy o ddigwyddiadau anhygoel trwy gydol y flwyddyn. Mae Undeb Myfyrwyr Caerdydd hefyd yn lleoliad cerddoriaeth enwog. Declan McKenna, Party Next Door a Katie Baser, llond llaw yn unig o'r perfformwyr anhygoel rydyn ni wedi croesawu'n ddiweddar. Cadwch lygad allan am yr hyn sydd ar y gweill tymor yma ar Instagram Cardiff Box Office. Y ffordd orau o gael y wybodaeth diweddaraf yw dilyn at Cardiff Students ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae ein cyfrifion Instagram a TikTok yn rhannu diweddariadau, nodiadau, atgoffa a chyfleoedd yn rheolaidd. Mae cymaint yn digwydd yn eich undeb myfyrwyr drwy'r amser, ac mae rhywbeth i bawb yma, felly pam ddim dod i gymryd rhan? Welwn i chi cyn bo hir! Hwyl fawr!